Ar fferm Moel Hebog Uchaf, Pont Siân ger Llandysul, mae Cyswllt Ffermio yn cynnal diwrnod agored go bwysig, yn trafod y cynllun glastir. Wel, mae'r bwriad rili really efo'r uh, diwrnodau agored yma ydy i roi um, cyfle i'r ffermwyr gael gweld yr opsiynau um, ar gyfer glastir. Um, so mae yna gyfle i fynd o gwmpas y ffarm a, a jyst gweld efo'i llygad ei hunain, really, uh, be, beth sy'n bosib um, i wneud efo'r cynllun glasdur. Menter y busnes cyswllt ffermio sydd yn trefnu yr gyfres o ddigwyddiadau agored i gyd um, ynghyd â'r um, cymorthfeydd hefyd. Um, er mae cynghorwyr glasdur y Llywodraeth sydd yn rhoi'r cyngor, um, menter y busnes cyswllt ffermio sydd yn trefnu'r digwyddiadau. Siôn a Wendy Jenkins sy'n ffermio yma, yn cadw gwartheg bîff a defaid ar 90 erw o dir, ac mae'r teulu ar eu hail flwyddyn o gynllun Glastir. I ddechrau, o'n i'n clywed sôn amdano fe yn y papyrau a'r gwlad ac felly, a wedyn meddwl bod Tir Mynydd a Tir Cynnal yn dod i ben a oedd rhaid chwilio am rhywbeth oedd yn mynd i lenwi'r twll fel petai. A mi edrych yn fanwl wedyn ar Glastir i cael gweld shwt oedd rhaid mynd ati i fy mewn. Oedd eisiau cael pwyntiau a, ac yn y blaen. A wedyn penderfynu ar yr opsiynau o'n i moyn a'r opsiynau oedd yn siwto ni fel ffarm de, a ddim ni'n gwneud ei witho o'n i'n gallu cynnyrchu bwyd a edrych ar ôl y bwyd gwyllt uh, law yn llaw gyda'i gilydd. Mae lan i chi'n bersonol yn hollol uh, pa fath o gydbwysedd i chi am. Uh, does dim opsiwn gyda fi fan hyn, uh, so ni wedi mynd am tir uh, uh, low input na dim byd fel yna, uh, oherwydd ni wedi cymryd opsiynau fel um, 75% o slurry ar y trailing shoe neu'r injector, uh, ffensio sydd wedi gwella'r lle a cymennu, uh, ffenso bob ochr de, a ail blannu'r clawdd, ac hefyd uh, cymryd yr opsiwn uh, bird boxes a uh, tyddi uh, stubble turnips bob blwyddyn. Chi'n sôn bod chi wedi mynd mewn i glastir nawr yn lle'r cynlluniau amgylcheddol eraill oedd yn bodoli yn gynt. Siwr fod nhw'n cymaru? Wel, i gymaru â tir cynnal a tir mynydd o'n i'n gael fan hyn, um, mae e yn llenwi'r twll a gweud y gwir. Um, sa'n, sa ni wedi bod yn tir gofal, sa'n credu bod e gystel â tir gofal, ond uh, o'n i yn teimlo gyda tir gofal uh, bod e ond i rhai ffermwyr, uh, ond yn rhoi lot o arian i'r rhai a dim i'r eraill. O'n i yn teimlo ni, achos o'n i wedi methu mynd mewn i tir gofal, uh, ddim wedi cael y cyfle. Byddech chi'n argymell unrhyw ffarmwr i fynd mewn i'r cynllun? Wel, bydden a gweud y gwir, achos o'n i yn teimlo'n hunan bod Glastir wedi cael lot o hanes gwael yn y papyrau ar, ar y teledu, a mae lot o ffermwyr ddim wedi boddran edrych arno fe, ond bydden i'n annog ei brawb. Dwi'n yn amosib i neb i fi mewn na'n teimlad i. Os ydych chi folon gweithio i, i dyfu wahanol cnydau neu yn y blaen, fi siŵr ewch chi mewn yn hawdd. Mae yna sawl agwedd i'r cynllun, ond mae'r pwyslais heddi ar glastir sylfaenol, sef yr un mynediad. Un sy'n helpu nifer o ffermwyr gyda'r ceisiadau yw Rita Jones o Lywodraeth Cymru.
Glastir yn gynllun pum mlynedd i reoli'r tir a ar y fferm gyfan. Mae yna amcanion glastir wedyn, uh, rheoli pryddoedd, edrych ar ôl yr ymgylchedd, tirwedd, bioamrywiaeth, rheoli dŵr a ansawdd dŵr. Dyna rhai o'r amcanion. Mae yna bum elfen i Glastir, yr elfen sylfaenol, yr elfen uwch, wedyn mae yna elfen ar gyfer tir comin, elfen ar gyfer coedwigaeth, a mae gyda ni yr grantiau a'r effeithlorrwydd.
Ond i ddechrau, mae pawb yn ymuno â Glastir ar yr um, lefel sylfaenol. Mae rhaid i'r rhan fwyaf o'r elfennau yna, mae'n bwysig bod nhw'n cael contract o dan glastir sylfaenol. Uh, I gael hwnnw, uh, maen nhw'n edrych ar nifer o bwyntiau ar gyfer ei ffermydd. Mae'r uh, cynllun, sef yr elfen sylfaenol, wedi cael ei rhannu i dair rhan mewn ffordd. Mae gyda chi trawsgydymffurfio, a beth sy'n rhaid i ni gyd i gofio fel ffermwyr, i ni cydymffurfio gyda'r rhan yna o'r cynllun nawr trwy bod ni'n derbyn taliadau o dan gynlluniau eraill neu o dan y taliad sengl. Mae gyda chi wedyn yr elfen o god ffarm, Uh, mae rhai pethau bach ychwanegol gyda chi wneud fyny, fel cadw rhai cofnodion ychwanegol, ond eto i gyd, mae yna daliad ar ei gyfer e. Ac yna'r drydedd elfen, sydd yn holl bwysig yw'r opsiynau, a mae gyda ni dros 40 o opsiynau lle mae ffermwyr i edrych arno a beth yn rheina sydd yn berthnasol i ddidaliad nhw. Yn rhan o'r deugen, mae edrych ar ôl y gwrychodd, uh, edrych ar ôl y tir, Mae gyda chi uh, creu llyn, creu perllan, uh, blychod adar, neu o hefyd mae gyda chi yr, yr anifeiliaid, um, beth maen nhw'n galw, y term maen nhw'n ddefnyddio yw'r native breed, ynddo fe? Mae yna nifer o ffyrdd iddyn nhw gael cyngor, diwrnodau o'r math yma, yn y surgery, yn swyddfeydd rhanbarthol, a wedyn hefyd, os dyn nhw am rhywun i gerdded y ffarm, Mae yna ffordd iddyn nhw gael hynny hefyd trwy Cyswllt Ffermio. Achos un peth oedd yn, yn poeni llawer hefyd oedd y ffaith bod yna chymod, bwyslais mowr ar chymod, yr ochr gadwraethol yn hytrach na falle cynnyrchu bwyd. Mae'r cynllun yn edrych ar ôl yr amgylchedd, edrych ar ôl y pridd ac edrych ar ôl y tirwedd. Ond eto i gyd, mae yna lle i gynhyrchu bwyd. A yn yr opsiynau sydd gyda ni, dros 40 o hen nhw, mae yna bethau fewn fyna All ffermwyr ei ddewis heb bod nhw yn newid eu ffordd o ffermwriaeth, a mi allan nhw ei gario ymlaen i gynhyrchu bwyd fel ag y maen nhw ar hyn o bryd.
Ers Ionawr 2012, mae 'na dros 2,000 o ffermwyr wedi ymuno gyda'r cynllun. Ar ôl cerdded y fferm a gwrando ar y cyngor, a bydd rhai o ffermwyr yma heddi yn mynd ati i ymuno â'r cynllun? Y peth od yw cael gweld rhywbeth. Mae'n wahanol na dyrchen, ond yy mae gweld rhywbeth mae, mae fwy o education i fi, no. So, yn lot o help. Wel, mae edrych, waith edrych mewn iddo fe, achos diwedd y dydd, so ffordd mae'n talu, a so rhywbeth wahanol i ni, os oes arian i gael mas na i edrych mewn i pethau chlyn, mae werth efo'n cedi. Mae e'n neis cael wac i weld beth mae dynon eraill yn neud ychydig ni. Chi wedi mynd mewn i glasur eich hunan? Na, dim wedi.
Dwi ddim yn gwybod, ni yn y tir gofal ar hyn o bryd, ond mae tir gofal yn benni diwedd y flwyddyn, A i ni ddim yn siŵr beth i ni'n mynd i wneud wedi ni. Mae hynny'n lot o beth i bobl fi'n credu, i gael diwrnod bach fel hyn. Os fi'n credu bod sawl un yma heddi nawr, ddim, ddim wedi cael digon o eglurhad cyn heddi, ynddo fe. A nawr wedi bod fan hyn, fydden nhw'n siŵr yn, yn chybod, mynd ôl a meddwl mwy y byti Ymuno oedd e'n un o. Mae bwyd yn mynd yn brin yn y wlad, fi'n meddwl. Mae wedi yn peth reit i mynd mewn i'r lastir a chymod i mynd i'r mynd i'r sefyllfa, chymod bod y bwyd, bwyd yn mynd yn llai, fi'n meddwl. A mwy drud, falle. So, ni'n gwybod. Pa mor anodd yw i gael y pwyntiau yng Nghynreidiol? Um, o'n i'n meddwl, felly byddai'n gretach i wedi gwir, uh, ond felly achos bod i heb edrych mewn ddefen iawn yw, yw ni, felly, ond mae sawl wahanol opsiwn i gael y ti, so felly bydd rhaid edrych mewn ddefe, a felly bydd bod i'n rhwyddach yn beth o'n i'n feddwl fi'n an. Mae yna nifer helaeth o ffermwyr yn dal i fod yn braidd yn amheus p'un ydyn nhw'n mynd i dderbyn y cynllun a'i beidio, ond yn sicr y neges yw bod hi'n bwysig iddyn nhw i ail-edrych arno fe. Mae e'n dod â incwm ychwanegol i'r ffarm. A fel fi'n gweud, mae yna nifer helaeth o newidiadau wedi cymryd lle ers pan daeth y cynllun gwreiddiol allan. Does dim dyddiad cau fel petai gyda cais am glastir sylfaenol, ond y dyddiad holl bwysig yw diwedd mis Gorffennaf. Iddyn nhw gael y cais am glastir sylfaenol i fewn erbyn diwedd mis Gorffennaf, mae hynna wedyn yn gadael i opsiynau nhw ar agor ar gyfer y Glastir Uwch a hefyd y Glastir a Grantiau yr Effeithlonrwydd. Wel, ar ddiwedd y dydd fel hyn, shwd adborth wyt ti wedi cael wrth y ffermwyr? Wel, fi'n credu bod e bod yn fuddiol iawn i ffermwyr sydd â diddordeb yn y cynllun. Yna bach o daith gerdded o amgylch y ffarm, a yn naturiol wedyn mae trafodaeth yn dod a mae pobl yn barod i holi o un i un. uh, pan nhw'n chi flan cynulleidfa a pobl ddim yn barod i rhannu bethau rhag ofan bod nhw'n gofyn y cwestiwn wrong yna fe, ond uh, na, fi'n credu bod e wedi bod yn fuddiol uh, i bawb y gwedig wir, a mae wedi bod yn ddwrnod braf a mae'n mynd yn o'r reit. Fe fydd rhagor o ddwrnodau agored yn cael eu cynnal hyd Gorffennaf. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Chyswllt Ffermio.